na mi xota nakambe vito ra matimba ra yesu we are going to share together the word of god hi ya hlaya eka luke 8 nhlokomhaka ya kona yi ku xifaniso xa muhaxi hi ta sungula ka vhesi fo leyi nge vanhu a va ta eka yesu va huma emitini leyo tala va ko va endla ntshungu lowukulu Kutani a vulavula na vona hi xifaniso a ku, Muhaxi u hume ku ya haxa mbewu. Loko a ri karhi a haxa, timbewu tin'wana ti wela endleleni, vanhu va ti kandziyela kutani tinyanyana ti ta ti ta ti ta ti dya hinkwato. Tin'wana ti wela emaribyeni, kutani loko ti mila, swimila swi vuna hi ku pfumala ndzhongo. Timbewu tin'wana ti wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa yi mila swin'we na tona, yi ti kamanyeta ti fa. Kambe tin'wana ti wela emisaveni leyinene. Loko ti mirile ti chela ka dzana. Loko a vurile sweswo, a tlakusa rito a ku, La nga na tindleve ku yingisa, a yingise. Ni nga si ya emahlweni hi ku hlaya, Rito ra Xikwembu muhaxi a ri un'we a haxaku timbewu, kambe timbewu leti ti ya ti ya wela eka tindhawu leti ti nga hambana. Mbewu yo sungula yi ye yi ya wela ehansi emisaveni, laha vanhu a va hundza va kandziyela kona, na tinyenyana ti nga vuya ti heta ti yi dya endzhaku ka ku va timbewu letiya ti omile ti nga produce-anga nchumu. Mbewu ya vumbirhi na yona yi ye yi ya wela ehenhla ka maribye, loko yi wela ehenhla ka maribye Rito ra Xikwembu ri ri, ximilana loko xi mila Xi fike kun'wanyana xi vuna. Loko xi vuna, nakona mbewu liya na yoho yi va yi nga phurujisanga nchumu. Loko hi hlaya hi ya mahlweni, tona Xikwembu ri ri yin'wanyana mbewu yi ya yi ya wela ehenhla ka mutwa, laha mbewu leyi yi nga kulwa na mutwa luwa, leswi vulaka leswaku na koho a ku vangi na nchumu lexi nga va produced out of that seed. Loko hi karhi hi hlaya, hi ye hi ya kuma leswaku eku heteleleni ku na mbewu yin'we leyi nga ya ya wela emisaveni leyinene, laha yi nga hetelela yi ya yi ya producer. This is something that we'll be learning about ehenhla ka vutomi bya Vukreste hi timbewu, hi fanisiwa na timbewu hikokwalaho ka ku va hi producer after learning about the word of God. Ku na vanhu lava twaka rito ra Xikwembu mara loko se va hlangana na swiyimo they are shaken, they are moved out of the presence of God. They can't use that word ku va va tiyiseka. Remember the word of God says um, a ni mi byelanga swa ku mi va strong and courageous halleluya hi ya mahlweni ya hlaya ka verse 11 we're still on luke 8 yi ri loko xi ri xifaniso lexi xi vula leswi timbewu i rito ra xikwembu leti nga wela endleleni i vanhu lava twaka rito kutani diyavulosi a ta a ri susa etimbilwini ta vona leswaku va ta ka va nga pfumeli va nga ponisiwi so the first seed yi vulavula hi vanhu lava vhele rito ra xikwembu va nga ri twa but then the devil comes again to steal the word from them so that va nga pfumeli lero the devil preaches another word from the, to them leyi nga hambana na le rito ra xikwembu ri vulaka so e, e mbewu ya masungulo yi vulavula hi vanhu lava va nga va twi va rito but they are failing to believe the word They are failing to live according to the word of God. Hi mhaka ya yini na? Va kota ku twa rito leri humaka eka Diyavulosi. Let's go on. Um, rito ra Xikwembu ri ku uh, hi le ka verse 13. Timbewu leti nga wela emaribyeni i vanhu lava amukelaka rito hi ku tsaka siku va ri twaka kambe va pfumala timitsu va Va tiyisela nkarhinyana ntsena, kutani hi siku ra ndzingo va tlhelela endzhaku. Therefore, rito ra Xikwembu ri vurile le masungulweni ri ku, Lava, e, mbewu leyi welaka ehenhla ka ribye yi mirisa ximilana, mara ximilana lexi xi fika xi vuna kun'wana. Swi fananisiwa na vanhu lava va twaka rito ra Xikwembu, but still endzeni ka ku va twa rito ra Xikwembu va pfumela eka nkarhi lowu va ri twaka. They, they, they act as if va ri twile, Mara loko ku fika ndzingo, ku fika ti trials and tribulations, they are failing to use the word, they are failing to, to, to use the promises of God. Remember Xikwembu xi te xi ta hi lwela ka Exodus 14 verse 14. But e munhu loyi a fanaku na mbewu leyi welaku eribyeni i fana na munhu loyi a nga tekeki rito loko swilo swi tika. I, i vanhu lava va pfumelaka ka ti shortcuts, i vanhu lava pfumelaka ku they want instant miracles, they want something to happen right there and there, forgetting ku God's timing is the best se i vanhu lava va twaku rito mara loko se va fika va ri eku tikeriweni they feel like God is not there with them halleluya going forward yi ri timbewu leti nga wela emitweni i vanhu lava tweke rito kambe loko va ri karhi va ya emahlweni va kamanyetiwa hi ku vilela ni rifuwo ni ni ku titsakisa hi swa vutomi lebyi, kutani va nga veki mihandzu leyi vupfaka. So lava va twaka rito, I mean lava mbewu ya vona yi nga wela emitweni, hi lava rito ra Xikwembu va ri twaka. But then during the process of them hearing the word of God, they murmur, they complain, hikuva va vona ingaku swilo swa vona swi le ku endleni. They also want to live according to swilo swa laha misaveni, hi ku ri va va lava ku titsakisa hi swilo swa misava forgetting that the word of God does not come and return without fulfilling its word, its will. Kwa sweswo swi le ka Isaiah 55 verse 11. The word of God doesn't come and return. Yi nga hetisisanga ku rhandza ka Xikwembu. Leswi vulaka swa ku yini vanhu lava va fanisiwaka na mbewu leyi welaka emitweni hi lavaya va hetaka va endla swilo va rivala ku rito ra Xikwembu ri va tshinyile ri vulavule vutomi eka vona. I vanhu lava va lavaka rifuwo va vilela they mama a lot After hearing the word of God they mama about their life situations about their current um, situations about leswi va swi hanyaka va complain va tivutisa ku xikwembu xi kwini during that process those people they are the same people who do blasphemy hikuva va hetelela se manje va sandza moya lowu kwetsima evuton'wini bya vona va hetelela va sandza matimba xikwembu evuton'wini bya vona they feel like god is not there with them xana umbewu yini let us read about the last one Timbewu leti nga wela emisaveni leyinene i vanhu lava yingisaka rito hi mbilu leyo lulama, leyinene, va ri hlayisa, va teka mihandzu ya ku tiyisa hi ku tiyisela. So meaning ku ri loko mbewu leyinene yi wela emisaveni, I mean loko mbewu yi wela emisaveni leyinene a swi nga vuli leswaku swilo swi ta olova. Things were going to be hard, yes, but vanhu lava i vanhu lava nga na a good foundation in Christ. I vanhu lava swi tivaka leswaku we should endure in whatever situation and circumstance that we come across because God is our burner. God will be the one to take us out of that Egypt. I vanhu lava va tiyiselaka va swi tivaka leswaku now that we are in Christ Everything is possible with him. He promised us ku va u ta hi endlela hinkwaswo leswi hi swi lavaka. U hi tshembisile Xikwembu ku ri a nge hi tshiki. He will never leave us nor forsake us. He does not sleep nor slumber. U hi tshembisile swilo swo tala leswi vulaka leswaku a nga tsandzeki. He will be with us. I vanhu lava va va va va nga dzika eka rito ra Xikwembu lava swi twisisaka ku leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona he will fulfill because the Bible is our life manual. The Bible is what we use to know what God says about us.

Loko u rhwala rito endzeni ka wena, loko u famba na rito, when you carry the word, you are, you are powerful because xin'wana na xin'wana lexi taka, ndzingo wun'wana na wun'wana lowu taka, hambi ku ri loko Yesu a ringiwa in the 40 days and 40 nights fasting, he was able to conquer the devil using what the word. The word is sharper than any double-edged sword. Leswi vula leswaku rito loko u ri na rona, u mbewu leyi welaka emisaveni leyinene because you'll be able to produce good fruits out of your life. A swi vuli ku ri swi ta olova, it will be difficult, but now that you know that you have a foundation in Christ, you will be able to endure hikuva wena u na mbewu leyinene leyi nga weriki e, e, eribyeni, leyi nga weriki endleleni, leyi nga weriki ehenhla ka mitwa. U na mbewu, u mbewu leyi nga wela Eka misava leyinene, you carry good results, you carry good fruits from above, you carry the power to conquer the devil himself and his circumstances because already u na Xikwembu endzeni ka wena. So a hi yeneni hi ya swi tiva leswaku be a good seed leyi welaka eka ndhawu ya kahle leyi nga ta tlhela u swi kota to produce what God wants from you. Be blessed and blessed and blessed. Amen.